eyarenge omwaka oetete 2025, ngochia koboka maambia nkanyora echikoni yane sintugerete chingoko tichiiyo, nkagenda ngaaka ereport nyatieko, nka- nka- manyia naba nyakenyoro. Nkabateba nkonye, ngakagwa oboibi bwerire. Egaika omwaka oyomotenyi okabere, ngochia kogosoma ase ngosomera ereading eria okoba inche ne professor, nkanyora elaptop yane mambia teiyo, ngaaka ereport nyetieko, ngakagwa oboibi bwerire. Naisomba iga ng'anekerete chianga isiko, nkoboka mambia nkanyora echikururire mpaka echire otakwana ase abanto. erio rituko ria rero twanyora echianga echi ase chigachire, omoibi oyio gatama. bono togosaba eserikari, emorete rinde tonyare gokonyeka oboibi obwo bwere.
Na inche obwango iga obwango iga nanyore bago bachire babunwa emomu omwamura one, bakabwata bakaira eredio, bakaira chiufa chiarenge ibere, bakaimokia chianga chionsi pi bagochia chingiya bakaira, ebinto biarenge nyomba bakaira. Amatuko abere atato bachete naende bakaimokia, bakabogori chianga chionsi, bakabwata emiita, bakabutora korwa isiko koyaria nyomba, bakabutora bakaira, ebinto bakaimokia ebinde ebinge ebinge ebinde bakaira. Lakini ase rituko ria rero, ntwaimoka na abanyakenyoro na komia intwe twachia twaenda twanyora emiita ero ntwanyora nyomba abwo, Twanyora bakachichatia ebinto mbire bie chinyasia chati ba twabogoiri twaretire, bono tosabe eserekari eirimokerie omonyake omoo omosarigwa oyio aanyare koimokerigwa etambe anyare gakobwatwa amanye gokoretwa atama.
ekenyoro eke giaito giatwarire amagoso ya ogotwara omoibi egroup ya abaibi abanto batato, babeire consistent bakoibera abanto bakobuna chinyomba chia abanto, Lakini rere kenyoro amo nomosabchifu mo eria sabchifu, Bwana Enoku, ntwatema sana konyeba mpaka twanyora bomoibi oye oyomo, naende oika gotama. Buna inche iga ng'iberete igoro igoro ekero embura egotwa, agacha nemasta ki akaigora enyomba, akarusia ehufa, akarusia ekuka, akarusia eblender, akaiba amakombe ki- atano, akaiba chisuguri, Akaiba ebinto ebinge, lakini akaiba mpaka chingoko. Bono obotuko ntwanyorete engoko eyemo, rero eufa yatokire, na obokombe bwane obomo. Ebinde bionsi baria bakaekorokana abakaga baine na abwo bande, abwo egenyoro kegasaine korigia. Nare gosaba ng'a eserekari esoe ime, esauri na mob justice nerote ringi ekero yakonyorire. Omoyo bwao mbogocha koba buya.
Ee, nainche gaki, nabo baachete omoibi oyio ntingomanya amoibi ki, lakini inche nabogete mambia, ase embori ekorara ibere chiare ngochia koboka mambia nkonyora mbori tekore tiki teiyo. Ee, ekero embori eyio yagenda nabo twateemete na ekenyoro na abanto na abagambi tokabwaterana ng'a chirigigu ekaba chiatokire ase chiatogete echinde abanyene bakanyora Inche yane tetogeti. Bono twachandekire ntori korara nyomba, tori kogora ngoko, tori kogora mbori, na obogati gotamera eke, kwanyora noo baria bakorendete buna okorara, gokoboka mambia kwanyoa kende nkeiyo nyomba, gaki twachandekire uuuee.
Na inche bachire mpaka bwane, gokaboka mambia nyoe security isiko bang'irure mpaka ekero abwo. Igo bacha bakaira esese, Emanu natube rende, biakoaratia ekero nyaye natube yagocha. Teiyo bono twasinyire ababe batuangamisire, togosaba esirikari. Esoa iga titobwaterana egere batokonye buna rero ebinto biatokire iga iga, bibire chifu amakombe na ebinto ebinge twabwate lakini omoibi oyo nigo atama. Twasabire naki tokobeka amang'ana aya, esirikari nero etobwatisi egere tonyare koba egento ekemo.
Mbuya mono nainche Community Policing, twagotenena n'omogambi oito Enock Nyangena, omoerio oito Assistant Chief, abana mbare ase ekenyoro batochandire sana, na abana aba, mbari komogaa radio, tibari komogaa mbori. Tiga ore koba ngoko, tiga ore kogonwa ne chi chiuva echio ekero bachinyorire bakobogoria. Na boigo babeire ekenyoro tisio, chiamage amatoke abanto babere bakoira, batari gotiga. Naboigo ekero tokonywa kogenda bono iga, teri rero tari rimo, babere bakoba mpaka chimb chiombe basuboire bakoenda bagonia. Ekero basuboire, abana aba, emechando batoire emenene, na ering'o ekero babwatirwe, bagochi koenda polisi gose ekero bachiireeee polisi ase oo ekegambero. nigo bakogenda banyore gold father nere oyemo. Gold father eye yabaire omotwe. Nabo igo bono mambia nanyora ngoakerwa esimi, ntamanyeti buna omonto ntamanyeti gold father oyio oyomo, akong'akera esimi gontisia, agontebia ng'a aye necha ng'a bosa kende ngeyo orakore, naende nyone okwende mobwate mogore ekibe naende kende atakorara ime. Bono nanyora ng'a ong'eire obwoba sana, nonya inche sendi buna togokora egasi eye. Yabeire totari kobwatana ase engencho ekero tokobwatana gati y'abaibori naboigo naintwe buna ekenyoro, na ekenyoro kiamuire. Titogochi koenderera gotwara abaibi bagotoibera ekero batoibeire, naende titoansa gotisigwa. Ekero togotisigwa, gekororekana ng'a ego nokonya kobureire oboibi. Igo tware gosaba omogambi oito naboigo na eserekari emokie egetambe keria kia bwango ebeke omwana oyo makwende nyuma abanchete ekenyoro bataraboria esiri okoboko kwabo. Igo nagosaba ase ayio. Twarikabiire korwa botuko rero twabwatete, na bono mambia omochie noyomo twabirusirie, na ebinto ebi bakobagana nebinde mbiratoka. Ekero tware gosaba eserekari eye yaito etokonye na mono kegima, egere oboibi obo boirane ase ekenyoro, abanto batware omorembe, egere abanto barigie ne enguru yabo. Onye nomong'ina obwo omochie twamorangeria bwango agocha, abatebire bamoire siku saba, omwana oyio atoke, onye tari gotoka, omong'ina obwo eke ang'anye korwa ekenyoro abanto batware omorembe. Igo nare koboria, Abaibia aba ase ekenyoro eke bagende, gose batigare iga ase tore nabarabwo iga? Bagende. Ee, twasabire ng'a abanyakenyoro ng'a twaboririe, tiga babe bakogenda pi, inyore mbakonyara kogenda, na intwe tori gochia konyara gotwara morembe, naintwe tochi kobaa morembe. Nabo twasabire korwa bono iga twatangera sira ase eyio, totari korara, tokorigania botuko na omoaso, Mpaka ekenyiroito kiabwenire.